last na me me monitor ɛɛ eh, ɛɛ eh, radio program bi madam no se ɔdɔ guy no ɛna mhm. waa no na ɔno no ɔyɛ virgin ɔno nso yɛ virgin sɛ ɔmo yɛ nya wɔn sɛ saa bɛyɛ ana ɔmo a ɔmo yɛ ntu nyame dwuma mu na yɛ ana saa deɛ ɛto ɔmo paa mhm. ɔyɛ sɛ nka wɔne. Wɔne Ghana anyɛ hwee. Wɔn kɔ wɔn wienom kɔ ayi a wɔn ne mu a papa yi ɛɛ n'agyapade sɛ de si tie ni ɔbaa no so osuro. Ɛso. Ɛso wɔntumi ɛnyina ne mu yɛ wɔde ebi nso aba a eso a sɛ ɔbaa no ɔhwɛ no so no waba so. Ɔwɔ nsuo ɔmpɛ. Eso a wɔn a ɛha adwene wɔ relationship mu nti nka yɛhunu sɛ ɔbɛware no nkwa na nka bɔne ni mu ɔnaadaa no fa no nkɔsi kwaa mu a At least nka one day short bi deɛ. Yɛnhwɛ adeɛ bi, ne sua no a woka sɛ esua no, ah, ɔbaa no ka sɛ ɛyɛ wei ne bɛrima no so no, ontumi no. Kɔndɔm, size biara ni hɔ a yɛntumi nhyɛ ho. Sɛdeɛ Buroni yɛɛ kɔndɔm no, saa na ɔbaa bi adwapadeɛ teɛ. Enti ɛwɔ sɛ ɔyi ho no firi ne ho na ɔgyeɛ. Na ɔgyere na ɛgye ne kyene a, ɛno na ɛbɛfa.
prophet fɛlɛ bɔ di sɛ ɛkò ati ɛ wunia odiifo sɛ wogye no nnɛ ase mu ɛbɛ sɛ wonya no baabi asa ase dɛ ɛbɛfa so wayɛ adeɛ paa sɛ wohwɛ ase dɛ radio ɛwɔ youtube ho sɛ sɛ pɛka ni sam sɛ metena sɛ saa no a na ɛyɛ relationship matters nsɛm ɛkɔ so ɛwɔ yɛ relationship mu ɛna yɛne mpanimfoɔ ɔma bene paa na nimdeɛ ne nkyerɛkyerɛ ahodoɔ no wɔde ama yɛn na aboa yɛn ama relationship a ɛwɔ mu nso no atu mpɔn. Ɛnnɛ me ne odiyifoɔ baako na ɛnam na ɔyɛ good yie pa ara ɛba no relationship mu a ɔyɛ ade Nyankopɔn mii n'ani kwa sɛ wɔnka wɔ ayaresa ne saa nkɔmhyɛ no ho daabi ɛba relationship mu nso so a wabɛn yie pa ara na ɛne no bɛdi nkɔmmɔ about virginity Mfasode a ɛwɔ mu sɛ partners no bɛyɛ virgin anaasɛ wɔbɛtena kɔnkɔnyɛ mu na abɔ ma nneɛma nyinaa akɔ so. Ɛfiri sɛ wohu sɛ obi tumi kɔfa partner bi a ɔnyɛ virgin, relationship kɔ akɔwie aseɛ no, na akɔyɛ nsɛm bebrebe. Nti dɛ no yi w'asom. Na nsɛm a no diyifoɔ no de ba no, ɛnyɛ ɛyɛ kyee kuro yi. Na yɛfrɛ no Prophet Philip Adusei Boateng. Ɔno na ɛyɛ leader and founder of Christian Faith Power Ministry, asɔre yi ɛwɔ Kronom Afrantoboɔ ho, Kronom Afrantoboɔ ho, B5, anaasɛ Gravinia, behind Gravinia Hotel ɛwɔ boɔ ho, abusuafoɔ nim hɔ nyinaa no, si Gravinia Hotel junction hɔ no a, asɔre no wɔ n'akyi. Ɔbɛtra building bɛyɛ four na ɔhu sɛ Christian Free Power Ministry. Nyankopɔn nam papa yi so reyɛ nsɛnkyerɛ ne anwanwadeɛ. Ne ne no relationship mu na ɔde yɛ ɛkɔ. Nti me kaa wo sɛ sɛde bɛyɛ na wo nua so anya bi na relationship no atu mpɔn nti subscribe channel no. ɛwɔ YouTube ɛyɛ ase dɛ radio subscribe channel no subscribe wie a faa comment no bi bɛ read ama wo na wo so wase ka kyerɛ ɔmo nyinaa so ɔmo nsɛ se Facebook baabiaa na nsɛm wo retwa gu a ɛbɛ boa ma relationship atu mpɔn no aboa yɛ nyinaa nti bɛ ma asɔfo panin akwaaba wo diifoɔ bɛ ma wo akwaaba yeah agya megye di se Nyankopɔn adom bi ɛwɔ Kristo adom ahoɔden wɔ hɔ yɛda Kristo ase
agya adom agya adom mm. Eh eh dia relationship matters brɛ nanso wohu sɛ eh ɛnyɛ mmabunu nko awarefoɔ nyinaa no bɛ a na duru mmerɛ bi ɔmu hia nsem bi ne afotuo bi ne adesua na aboa ama nneɛma nyinaa atu mpɔ fisɛ relationship deɛ ɛnyɛ one day ɛna ɛnyɛ yie ɛyɛ life time. Ɔtene apanifo ka sɛ awareɛ ne kwan ne ware saa na ne din no si teɛ. Ɛno nti ɛnɛ yɛabɔ a ebi deɛ ɛnɛ deɛ yɛn nkɔmmɔ no bɛ centre on virginity, mfasodeɛ a ɛwɔ so wɔ sɛ eh, sɛ nkɔsɛmpakani mekɔ relationship mɛkɔ hwehwɛ ɔbaa a ɔyɛ ɔbaabuno na me ne no atena. Ɛna afei nso no ɔhaw ne amane ɛwɔ mu nyinaa no ɛnɛ odiyifoɔ yɛbɛhwɛ hɔ.
Meda ase. Eh, deɛ ɛteɛ ne sɛ Yɛka sɛ virgin a, ɔbaa nware, bɛɛma na ɛwareɛ. Enti bɛɛma na ɛnante akɔpɛ ɔbaa a ɔne no bɛtena. Na sɛ bɛɛma no a ɔɔkɔ ware saa baa no, ɛna yɛmmisa ɔno nso sɛ ɔno nso so yɛ virgin no bi anaa? Because yɛka virgin foɔ asɛm deɛ a, ɔbaa no yɛ virgin, ɛna bɛɛma yɛ virgin, anaasɛ bɛɛma bi a wasoro nam baabi na ɔɔkɔfa ɔbaa a ɔyɛ virgin ho asɛm na wobisa? Wate aseɛ? Ɛwɔ sɛ yɛhunu ne mmienu nyinaa sɛ ɔbarima a ɔyɛ virgin ɔmfaa ɔbaa da na ɔbaa a ɔno nso so mfaa ɔbarima da na wɔkɔhyia aware ho asɛm anaa sɛ barima bi a wanante baabi asoro na ɔkɔpɛ virgin ne natena.
Yɛbɛka ne mmienu nyinaa nti yɛmfa mfiri Ɔbarima a ɔmfaa ɔbaa da a wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛware a wanya ɔboa ne no bɛtena no, ɔbaa a ɔmfaa barima da a wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛware no, virgin nkutoo wanya ɛɛ mfa no sɛ ne part ɔno nso yɛ virgin te sɛ ɔno a ɛna ɛbɛboa no anaa sɛsɛe. Me deɛ mafutuo paa nka nea mede ma obi a ɔhwee na ɔretie sɛ Woyɛ bɛɛma na ayɛ virgin deɛ a sɛ nka wo try sɛ wobɛnya ɔbaa a ɔno nso yɛ virgin because dwumadie no wo nkɔɔ mu da ɛna ɔbaa a ɔno wɔnante akɔ mu a wabrɛ a ɔwɔ mu experience no mm. sɛ nɛ wɔne wo bɛhyia a ɔwɔ na ɛsan bɛkyerɛ wo kwan ɛfa so a yɛne ɔbaa koraa ɛda nti sɛ na abɛyɛ a n'ani bɛgyeɛ M'adamfo baa bi kaa asɛm bi kyerɛɛ me mmere bi. Ɔse ɔno ɔware a ɔne ne kunu teɛ. Nanso sɛ ɔne barima no korɛ da a, ɔde n'adwene si ne mpena dada so hwɛ how a ɔne no si di agorɔ wɔ mpa mu no ansa na ne ho asɛpɛ no. Enti obi a ɔne ɔmfa ɔbaa da na akɔhyia saa ɔbaa wei a, adwuma bɛɛ paa na wokɔyɛ ama no a n'ani bɛgye? Wontumi nyɛ biribiara sɛdeɛ wopɛ, enti wokɔ ne nan ananmu ara bɛhu ara sɛ yɛyi wo baage asi nkyɛn. Enti ɛwɔ sɛ wo nso wofa nipa a ɔno nso nyɛɛ saa adeɛ no bi, na mo mmienu nyinaa moakɔsi akyerɛ akyerɛkyerɛ mo ho. Sɛ mo mmienu nyinaa kɔkyerɛkyerɛ mo ho sua bɔ mu a, fie sɛ agorɔ no bɛyɛ dɛɛdɛɛdɛ ama mo. Baa sɛ wei no ate n'anom mu na sɛ ntire wei anom a, ɛde ɔhaw ne amanneɛ na ɛbɛba. Ɛtumi de awareguo ba, ɛtumi de ntɔkwa ba. bebrebe, enti ɛwɔ sɛ wo a worekɔ no nti mpanyimfo bi bɛbisa sɛ, Aserewa? Ɔhwɛ ne so na wanwene ne pirebuo. Enti sɛ wokɔ kɔnwene abɛto pire pirebuo a, aserewa hwɛ hu sɛ wo da mu ara na wɔwɔ abɛgye afa. Nti barima bi bɛfiri akyire aba a na ɔne saa abaa no di agorɔ na n'ani gyeɛ, ɔbɛfa. Sɛdeɛ wɔbɛ yi kaeɛ sɛ sɛ wɔne ne partner no hyia a, ɛnyɛ ne dɛ sɛ gye sɛ ne former friend no ansa na wɔ ne ho asɛpɛ no no. Sɛ wɔne saa barima no hyia a, for example, sɛ deɛn na ɛbɛsi? Ɔtwa ne mfonini asi n'ani so ansa na n'ani agye o. Enti ada a wɔne saa barima no bɛkɔ akɔhyia baabi no, ee akua me ho ho akyɛ o, ee nyɛ asɛm ketewa, deɛn na ɛbɛsi saa da no? Na na kɔyɛ sɛ gyentia dada no. Saa, yɛka asie no ɛnyɛ dene. Nanso so deɛ ɔwaree no no yɛ dɛn? Ɛte fie. Enti ɛwɔ sɛ mo mmienu no, obiara hu sɛ nipa yi a me ne no retu anammɔn yi, ɛyɛ me size, ɛbɛboa me ansa na wo ne no anante. Agya Virgil no kɔre still no a, bebrebe koraa no sɛ yɛda nya nteaseɛ no yie, wahu. Ɛyɛ sɛ wo ne Ɔbaa no da ne nko anaa? Because lady bi ne me dii nkɔmmɔ ɛna ɔyɛ sɛ oh ɔno deɛ evangelist me deɛ me no mayɛ kissing da, mayɛ touching da nanso mamma boy no yɛ sɛ nka mema no mfa ntoto ano na mampɛ dɛ mena mfa ntoto. Enti virgin no ankasa ne sɛi? Yɛka virgin deɛ a, yɛnim sɛ adeɛ a ɛma yɛka virgin no yɛ ɔbaa no agyapadeɛ a barima biara mfaa ne ho nkaa da. Ɛno na yɛfrɛ me sɛ ababunu. Enti sɛ barima no ne kɔkɔhyia a, saa driver no deɛ na ɛwɔ sɛ biribi pie ɛma ɛhunu sɛ a ɔbaa wei ɔyɛ ababunu. A ɛwɔ sɛ obi ho blood kakra. Enti sɛ wokɔ fɛrɛ ano asɛ no deɛ ɔnyɛ ne hwee. Anofeɛ deɛ sɛ obi fɛrɛ maame ano, obi ne ne sister hyia a ɔtumi kiisi no, ɛno deɛ sɛ nka hwee. Na mmom wokɔ engine no mu ankasa a, ɛnneɛ so wakɔ breki. Wate ase? Wakɔ break virgin. Ɛkyerɛ sɛ wo ne ɔbaa ne hyɛ mprɛko. Ɔde fɔ wɔ terms. Oh, ade.
Sɛ ɛnyɛ wo kada. Mm. Ah. Yes, wakɔ mu. Wakɔ mu aba. Mm. Aha. Ansa na obi tumi ka sɛ wɔ aso mɛsi wo ne break mi o. Yɛ abuja so ɔfɛ na no. Nyɛ anofe asɛm na ɔka. Na emu mu. Nhyiamu a wɔn hyia mu no. Mm. Ɛno na ɛmo ɔka sɛ wɔ break me. Saa mm nti a wohwɛ a vɛ virgin no ɛnyɛ sɛ ɛɛ nɛ sɛ metie papa deɛ odiifoɔ kan a nɛ sɛ touch no bɛtumi ayɛ adwuma bɛtumi akishi no kakra sususu ne mu kakra but sɛ ɔmfa ntoto ano deɛ ɛnyɛ bɔne. Ɔwɔ sɛ twerɛma na ɛtwetwe ho so wate aseɛ ɛnti sɛ ɔbaa ne bɛrima bɛhyia a nsusumu nsusumu no na ɛma anigyeɛ ba. bɛma yɛn ho sɛ seesei deɛ baabi aduro no ɛwɔ sɛ ɔkɔsi no anim na ayi fitiri prɛko paa na ɔbaa wɔmfa bɛrima nso da no akɔyere no ana bɛba bɛba ade ɔkoko no nkoko no ɛwɔ sɛ wɔn di agorɔ ma anigyeɛ ba na ɔbaa no n'ase tumi bie kakra ansa na wobɛtumi akɔ anim a wobɛtumi akɔ anim nyɛ sɛ wofiti yɛ naa na wɔyɛ bɛɛ deɛ nso yɛ bɛɛ deɛ nti saa deɛ yɛ yɛ yi nti saa
Ntsi yɛda back to our question na yɛhwɛ mfasodie a ɛwɔ mu na eh sɛdeɛ wosii ka yi sɛ sɛ saa sɛ barima no ani bɛgyeɛ no anaasɛ ɔbaa no ani bɛgyeɛ no deɛ bɛɛ paa na ɛwɔ mu a ɛtwa sɛ obi ɔbɔ nipa bi asi so na ɔyɛ ɔbaabunu a ɔyɛ barima ɔyɛ barima na ɔkɔware a ɔmfa ɔbaa a ɔyɛ virgin anaasɛ ɔyɛ ɔbaa na ɔkɔware a ɔmfa barima a ɔyɛ virgin. Ɔyɛ sɛ yɛka a yɛka ne nyinaa no, yɛka sɛ obi asoro. So, nnipa so mesi, wasoro. Ebi a baabi a wɔpiepie kɔ ne ade nnamfo a wɔwɔ. Ɛno tumi de problem bebree ba wɔ awareɛ mu. Ba obi a ɔyɛ virgin no, sometimes yɛwɔ ade bi a ɛwɔ sɛ yɛsua no yie. Sɛ abaayewa wɔ bɛyɛ sɛ fifteen years rekɔ na so wɔmfaa barima da a, obetumi agyina abɔnten petee baabi adware. Fɛreɛ biara nnim sɛ wɔfɛre. But the moment a ɔne barima bɛhyia tokrom baabi ada no, wobɛhu sɛ ada no a wafa bucket sɛ ɔrekɔdware a, na ɔpere awura adwareɛ. Saa time no, n'ani abue, n'ani ada hɔ. Afei na wabɛhunu papa ne bɔne a Bible ka ho asɛm no, wabɛhunu bi. Enti wɔntumi mmɛgyina abɔnten hɔ bio. Ɔdware hɔ a, afei wobɛhu sɛ ɔredware too. Ne ntadehyɛ mu a na ɛnyɛ no, afei wobehu sɛ wahyɛ ase resesa no. Hu sɛ afei n'ani reyɛ dɛn? Rebue. Enti odidi mu ara na sɛ onya nnamfoɔ bi a wɔn nso so asoro na ɔde ne ho bɔ wɔn a, afei wobehu, ee, abaayewa yi seesei deɛ, ɛnyɛ asɛm nketewa, osuro a wasoro. N'ano yɛ asoro a wasoro, ɛnyɛ asɛm nketewa. Enti deɛ ɛyɛ ma sɛ barima aware a obenya virgin ne sɛ, virgin no, ɛyɛ nteteɛ na yɛde ama no, efie ne asafo mu. Wate ase? Obi ntumi nkora ne ho mmeduru bɛyɛ sɛ twenty five years, ɛɛ nineteen, twenty deɛ kora no ara na sɛ ɔyɛ virgin a, kora a wakora ne ho no, ɛyɛ fie nteteeɛ a yɛde ama no ne asafo ɔwɔ mu no nkyerɛkyerɛ a wadi soɔ ɛna ebetumi ama no ayɛ virgin. Enti me fii sɛ sɛ wonya saa baa no a, na sɛ wo nso so wo control no a, ɛbɛboa bebree asen nea wasɔrɔ paa.
No, nice, nice, nice. Uh, Aja, um sɛ eh, na yɛka no yɛmfa no sɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ a yɛfrɛ no sɛ ɔmo yɛ ogyaasos saa na yɛa ne yɛka no sɛ anaasɛ fa sɛ ɔmo yɛ kirife Saa na Yana normally guys no ɛka no sɛ wa start nyame dwuma no ɔne ɔbaa bi na ɛteɛ ɛne sɛ ɔntimi ɔsuro nyame nti na ɔso wɔ keeping ne virginity no ɔntimi ɛnkɔ ho pɛ deɛ ɔɔka yi ɛyɛ advisable sɛ ɔbɛtimi na ɔbaa no ayɛ kissing kakra kakra atakye takye kakra ɔbɛtimi na guy no ayɛ saa nneɛma nneɛma no ɔbɛtimi ahyɛ ɔmo ho so sɛ Sex no deɛ yɛ nyɛ but yɛn fi ano yɛn takye takye yɛn ho na yɛ nya deɛ ɔdɔ no si teɛ na ɛmoa relationship anaa. Woayɛ sɛ me ka asɛm bi sɛ twerɛma ɛtwetwe me mu the moment a saa adwene no bɛba mo tiri mu sɛ yɛn kisi kisi yɛn ho ne ade ade no ɛyɛ dɛn ara a ɛhɔ na atenka ne akɔnɔ no yɛ dɛn ɛfiri ba Enti na adeɛ nhyɛsoɔ biara bɛtumi aba ɛnnɛ, ɔkyena, adekyee saa bɛyɛ sɛ two months na wɔn kɔ so ɛkesi kesi wɔn ho ɛsoso mo soso mo no wɔ he fa abɔntene anaa anaasɛ bɛrima no dan mu anaa fa he ɛkwan biara so no biribi bɛsi enti saa nsoso mo ne mfeano no deɛ yɛmfa nkɔ sɛ mene ne deti menyɛ soɔ sɛ bɛtumi ayɛ possible wɔ mu saa. Because barima biara nni hɔ a saa time no wanya atenka wɔ ne mu a wabue n'ano aka akyerɛ ɔbaa no sɛ ɔpɛ no na ɔba ne nkyɛn na ɔma no kwan sɛ Kirisime susu me mu. Afei deɛn na aka sɛ ɔnkɔsi n'anim? Kyerɛ sɛ ɔno no deɛ touching ne kissing no nya ba pɛ. Oh. Deɛ sɛ ɛba no tɛɛ A- a- dɛn. Asɛm mu di akyire.
Saa. Asɛm mu di akyire. Wobɛsi egya egya tua toɔ. Asɛm mu di akyire dendendenden. Enti, ɛ, ɛ, me nua, ma menka asɛm yi nkyerɛ wo. Wo ne Lydie no atena hɔ akyɛ, wo ne Guy no atena hɔ akyɛ. Wopɛ no a, na woaware no. Na gyae saa nyame, nyame, nyame, nyame wei. Mereka yi, woakae w'asɛm. Wo takye, wo kiisi. Ɛnnɛ, nyame diyifoɔ ma yɛate aseɛ sɛ ɛyɛ bɔne. Woamma w'ani anna hɔ a, sɛdeɛ me da, ɛ, me friend kae yi, ɛ, wode kɔtotow ano, wode kɔakɔtotow ano. Na, na, na woakɔfaa asɛm bi, ebi koraa. unwanted pregnancy bi a wompɛ wɔnyɛ na akoba na premature hwan hwan hwan hwan ne dididi akyiri ɛmmoa wo nti odiifoɔ se nya abotere sɛ time nnɔnson a twe ho ɛyɛ dɛ ɛfa firi ho ɛnkɔtate nkɔkiisi nkɔyɛ si sɛ na wɔka no na odiifoɔ yɛnhwɛ yɛnhwɛ adeɛ baako no yie Ɛɛ mehu lady no ɔyɛ virgin mehu guy no ɔyɛ virgin yɛn nyinaa yɛwɔ ministry anaasɛ yɛwɔ church baako mu ɛna wate aseɛ na mene no yɛ movie anaa yɛwɔ sɔriti baako environment anaa area baako ɛna yɛsi listed yɛ ho a na me me me mewɔ mewɔ adwene bi sɛ four years to come five years to come six years to come mɛware ɔbaa no na mebreaking virginity no a ɔno no Eh, mfomsoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Sɛ mɛware no deɛ mennɔ da a, ah, sɛ nka ɛnyɛ hwee, anaa wohu no sɛn? Mm, eh, asɛm a woka no deɛ, mm. sɔrɔ ne mu no na ɛnim saa. Mm -hmm. Yɛhwɛ Genesis 24 no, mm -hmm. eh, Abraham ɛkaa sɛ, n'akoa a wɔne no teɛ no, ɛnsɔ eh, n'asene mu nka ntam, na ɔnkɔpɛ baa mfa no mmerɛ ne ba Isaac. Mm -hmm. Papa no korɔ no, wɔn nso bɔ mpaeɛ sɛ, Awurade ma ne wo ba a Ɔbɛtie ne masta ɛba no sɛ wɔne no tena asetena no mu no ɛmfa animguaseɛ bi ama because wɔn yɛde asi ne so ɛna ɔkɔ pɛde aba nti ne mpaebɔ ne sɛ ɔba a ɔduru hɔ nom no wɔbu sɛ ne nsuo ɔbɛma ne bie na wɔma ne mmoa bi anom no ɔno ɛna ɛmɛyɛ Isaac yere ɛno ne mpaeɛ a ɔbɔ ɔyɛ sɛ bɛso amɛyɛ hu sɛ ampa ɔbaa wei ɔba a ɔbɛboa Isaac Enti ɔkɔeɛ, na Isak no ɔnnim ɔbaa no da. Ɔte fie, ɛnna yɛde Rebeka ba bɛhyɛɛ ne nsam sɛ yɛakɔyɛ ne ho adeɛ de no abrɛ no, na Isak nhuu no da. Enti mefii sɛ, Sɛ kyenkyenantsen akɔka hwɛ no ne adeade no deɛ, wobɛtumi akɔka ahwɛ. Wonya ka hwɛ wie pɛ a, Ayɛ wo dɛ wie no, wohyia ɔbaa foforɔ bi a abɛsan aka we. Afei wobɛhunu sɛ abɛnkwan ne nkatekwan so nso yɛ dɛ mu, na afei woagya abɛnkwan no hɔ na woasan akɔdi nkatekwan no akyi. Anhwɛ yie a wonenam mu ara afei na wo koraa woate nkensin, na baabi a wogyina wonnyina hɔ bio. Enti mefii sɛ wopɛ ɔbaa no sɛ ɔbɛware no a, five years to come a wokae no sɛn? Na wonyinii anaa? Wonyinii deɛ ɛneɛ mfa wo no nkɔto ɔbaa biara so. wonyinii nti wonyini wie a na wakɔ hwɛ bi na wode wano kɔto no so agye ne se wei na sɛ bɛduru five years no na saa ta wɔ ama wabreki no na da wie na wanwaa no a bible nso sɛ sɛ ɔbarima bi daadaa ɔbaa no ne da wontua ne tira deɛ sɛ abusua no ampene mpo a sɛre a wɔnyɛ dɛn sɛ papa no ne maame no sɛ asome sɛ yɛmpene ma no nware yɛba no sɛre a wɔbɔtua nti sɛ twerɛsɛm ne yɛdi so ɔde a saa asɛm no a yɛka ɛnyɛ ɛmmoa. But of late eh, awareɛ bebree baa breakups eh, ba mu ntɔkwaa ne saa nneɛma nneɛma no, ɛyɛ a na bebrebee no firi wei sɛ ɔmo na ɔmo yɛ virgin, ɔmo anhu ɔmo ho da, nti ɛkɔ baa no sɛ ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo relationship no mu no a ɔmo tena mo hu sɛ ɛkɔɔ yɛ sɛ na wɔkan bɛrima no nnim hwee yɛ ɛna ɔbaa no so nnim n'ani so sɛ kɛmɛ na kɛmɛ hu no sɛ Ɔbɛware no nko ara deɛ a na wɔnaadaa no nko ara fi sɛ relationship no eh, faithfulness hyɛ wɔ mu aha ɔbɛdi ne kura ama no na ɔbɛware no bi a saa sɛ na meka two years to come three years to come no a na nka ɔde bɔ ani a nka mehu ne mfomsoɔ bi ofi sɛ ɔbɛkɔ mu na bɛrima yi koraa no wɔntumi no wɔntumi last na me me monitor eh, eh, radio program bi madam no se Ɔdɔ guy no ɛna wanom. Na ɔno no ɔyɛ virgin ɔno nso yɛ virgin sɛ ɔmo yɛ nya wɔn sɛ saa bere yɛ ana ɔmo a ɔmo yɛ ntu nyame dwuma mu na yɛ ana saa deɛ ɛto ɔmo paa ɔyɛ sɛ nka wɔne wɔne guy no anyɛ hwee ɔmo kɔ ɔmo wie no mo kɔ ɛyɛ a ɔmo ne mu a Papa yi ɛɛ n'agyapade sɛdeɛ ɛsi teɛ ni. Ɔbaa no nso ɔsuro. Ɛso. Ɛso. Ɔntumi nnyina ne mu. Yɛ wɔde bi nso aba a, ɛsɔ a, sɛ ɔbaa no ɔhwɛ no so no waba. Ɔwɔ nsuo ɔmpɛ. Ɛsɔ a. Wahu a ɛha adwene wɔ relationship mu. Enti nka yɛhunu sɛ ɔbɛware no nkwa na nka bɔne nni mu, ɔnnaadaa no mfa no nkɔsi kwaa mu a, At least nka one day short bi deɛ. Yɛ yɛnhwɛ adeɛ bi. Mm. Ne sua no a woka sɛ esua no, ah, mm. ɔbaa no ka sɛ ɛyɛ eh, wei ne bɛrima no so no wontumi no. Mm. Condom size bi ne hɔ a yɛntumi nhyɛ ho. Sɛdeɛ buroni yɛ condom no saa na ɔbaa bi adwapadeɛ teɛ. Enti wɔ sɛ ɔyi ho ne firi ne mu na ɔgyeɛ. Na ɔgyere na agye ne kyena ɛno ne bɛfa.
prɔfɛt fɛlɛ bɔ di sɛ ɛkò ati ɛ wunia odiifo a sɛ wogye no nnɛ ase mu ɛbɛ sɛ wonya no baabi asase dɛ ɛbɛfa so subscribe channel no ɛwɔ youtube ɛyɛ asedɛ radio wo subscribe na wa like wahu na ade baako pɛ sɛ ɔyɛ no sɛ notification bell wɔ ɛyɛ ano wabɔ so Wobɔ so bɔ so bɛgye kɔnkoraa saa na ɛteɛ. Ɛba pɛ woahu sɛ anytime biara yɛbɛ post feed biara no nsa bɛyɛ dɛ yɛbɛka wo deɛ na wa relax wo nhaa ho sɛ wobɛkɔ YouTube wɔ na daabi ɛbɛba bɛto notification bar no so na wabɔ so pa na nneɛma nyina ɛkɔ n'anim. Prophet se woka hwɛ woka hwɛ no Aba nnɛ, aba ɔkyena, the next day nso aba, ɔbaa no wobɛtumi. Na agya no adeɛ, ɔno nso ɛsua no so ɛ, ɔno nso no. Ɔn sɛ mma de nka akyerɛ adeɛ no mu sɛ, Broni yɛɛ kɔndɔm no, ɛso na ɔsua obiara deɛ kɔ mu. So ate aseɛ? Enti ɛɛ bɛrima no ɛnyɛ ne so ɛso ɛna ɛbɛyɛ adwuma o. Deɛ ne nyinaa gyina wo bɛrima no a wɔba bɛdi dwuma no. Wo ne adwuma wura no. Enti, wo na woba abɛyɛ adwuma no, ɛnyɛ nisuasua. Ebi wɔ hɔ a ɛso, nanso ahoɔden biara nnim. Ɔkɔ baako biara no hɔ na ɛsene no. But deɛ ne deɛ sua nso bɛtumi a handle ama wahu sɛ yes wa handle. Enti, ne nyinaa nso wobɛgye atom na ne nipa no atena. Wate ase? Ɛde obi wɔ hɔ a ne deɛ no esua kura wɔ ketewaa bi. O sɛ no deɛ wɔn nka mɛma ho. Ɛno saa deɛ so yɛ yɛ ka yɛ ka. Yɛ wɔ bɛɛma na yɛ wɔ bɛɛma. Yɛ wɔ obi wɔ hɔ a ne deɛ no yɛ ketewaa bi sɛ deɛ wɔkyerɛ deɛ ɔkɔware ayɛ dɛ. Dɛn na Nyame adwene hwɛ ma awie? Enti wɔno wɔnkɔ awareɛ ho. Baa obi a obetumi awareɛ deɛ, ɛyɛ dɛn a ɛyɛ size by size, enti obiara ne ne deɛ. Ɛna mmaa no nso so, obiara nso so ne sɛdeɛ wɔn nso ne deɛ teɛ. But wo ne no hyia a, ne nyinaa gyina adwuma a worekɔ akɔyɛ so, ɛna ebetumi ama waka ho. Na sɛ obehyia bɛyi bɛrima kitikitikiti bi, atikireta na ɔte mu a ɔretwi kɔ. Obi nso so paa nso yɛ bɛnɛtiko ɛna ɔde yɛ taxi. Adɛn ntia? Deɛ obiara bɛtumi ne hɔ yɛ. Enti wɔ sɛ ɔbaa no bɛnya, enti ne yɛka sɛ sɛ ɔbaa no nhyɛ da nsoro bebrebe saa a, wei ne nyinaa ɔmɛ kompreni ho. Na mmom sɛ wasoro asiesie bi asiesie bi asiesie bi a, ɛna ɔbaa bɛ kompre saa na ɔma wei nyinaa ne sua, ɛne sua, ɛne, ɛnyɛ ne sua esua na mmom adwuma a na nka wɔpɛ sɛ ɛyɛ no, ɛntumi anyɛ. Prophet bɛda wase na yɛnsa nhwɛ wei na uh, Yɛmfa no sɛ barima a wasoro a ɔkɔfa virgin, ɔbaa a wasoro ɔkɔfa barima virgin, wohwɛ a dɛn na ɛbɛsie? One, mmarima a wɔasɔre a wɔkɔfa ɔbaa a ɔyɛ virgin no, ɛhɔ no yɛ good than ɔbaa a wasɔre a ɔne barima a ɔyɛ virgin ɛrebɛhyia. Wate aseɛ? Ɔsɛ mekaa asɛm bi sɛ barima na ɛware. Enti barima no deɛ ɔkɔeɛ a ɛyɛ virgin no ɛyɛ no anigyeɛ koraa sɛ ne nsa atumi ayɛ dɛ aka virgin no because wɔnam mu a wɔkɔ bɛ nyinaa wɔpɛ deɛ ɛyɛ Enti sɛ ne nsa tumi kɔ so obi a ɔyɛ virgin mu wɔ abere a wɔno no asoro no a ɛbɛboa no kwan bebrebee so ɛte sɛ wawo ba no a wobɛtete no Enti nteteeɛ a wode bɛtete no no ara no ara ɛka hɔ ase But wo ba a ɔno nso so asɔre a w'abɛfa wo bɛɛma no, ɛno na mɛɛma no bebree tumi sɔre dwane firi dan mu. Cause wo nyɛ bi da, ɛna ya hama wo abɛɛfɔ ɔbaa no, ɔbaa no ate wo ato hɔ, ahura tra wo so atwitwi wo ama ohun sɛ wankasa ne wahyia nkwanhyia. Wanhwɛ yɛ wo firi hɔ pie pɛ na ɔkɔ yɛ complain, ɔbaa no mokɔ hyia no no deɛ, ɔbaa wei deɛ deɛ deɛ, because ohun bi saa da. Ti bɛɛma a ɔno no yɛ wasɔre no, ɔno deɛ onya virgin a ɛboa no kwan bebree so. But mmaa a wɔn asoro a wɔbɛfa bɛrima virgin no, ɛyɛ a na problem wɔ hɔ. Ah, wobɛtumi asa akyerɛ mu kakra ah, eh, eh, mfasoɔ no ɛwɔ mu no sɛe sɛ bɛrima a eh, wasoro kakra na ɔkɔfo ɔbɔ ɔyɛ virgin ah, besides sex no ɔbɛnya de foforɔ bi wɔ mu a ɛbɛboa no bɛrima no ɛkwan bebree so no ɛboa no Hawa atsenka mu no obenya no no, ɛboa no sen nea ɔno ara wasɔr mbɔɔ no. Nna Satan bɛrima no na ɛbɛyɛ adwuma no. Ntsi bɛrima no na ɛbɛtsetse ɔbaa no. So ɔatse aseɛ? Ɛrebɛkyerɛ no Hawa yɛ make sex ne adeade nyinaa. Ntsi deɛ ɔde bɛma no no, ɛno na ɛbɛka ɔbaa no ho. So wate aseɛ? But bɛɛma no, ɔbaa no a wasɔre no deɛ, ɔno wanya ne deɛ dada. Akɔ ne feelings no mu nyinaa dada. Enti ɔno bɛhyia bɛɛma no a wɔnyɛɛ bi da no a, afei na wo bɛɛma no, ɔbaa no bɛtire ne o. Ɛhɔ na wɔnhwɛ yɛbɛfiri wɔn mu. Wei, a, wei deɛ sɛ ɔnyɛ bɛɛma bia. Ɛno na mɛka sɛ so wɔ ne wo da a, na wɔkae ne former boyfriend no ansa na ne ho asɛpɛ no. Enti ɛboa mmarima no sen mmaa no. Prɔfɛt, deɛ woka yi, mebisa o, ɛyɛ woyɛ Nyame sɔfoɔ a wɔma counseling ne other things no, ɛyɛ nsɛm a abɔ w'anim no bi na ade ka na sɛ wankasa wɔ oh. personal experience? Bebree ɛbɛ m'anim, na menni experience nso a me nso mentumi nkansɛl nipa no. Mm. Nti deɛ mahunu ne deɛ mateɛ, ɛmu na megyina na me nso mama w'adwene ne nyansa sɛ sei ne sei na woyɛ a ɛbɛboa wo. So wate aseɛ? Ɛhɛn, enti yɛ saa na ɛteɛ. Last na lady baako no ɔka n'asɛm sɛ, ɔbaa no soro sɛdeɛ yɛka yi o, bɛɛma no nso nyɛɛ bi da. But ɔba, bɛɛma no, ɔbaa no nso anka ankyerɛ bɛɛma no sɛ wasoro. Ɔnso ka kyerɛ bɛɛma no sɛ ɔyɛ virgin. Ɛna bɛɛma no ne no waree. Enti wɔn wareeɛ no, ada a ɔbaa no ne bɛɛma no ɔbɛhyia no, wɔn ware kɔduru fie a na ɔbaa no sɛ ɔyare, ne ho mfa no. Enti wɔsrɛ no a wɔma no bɛyɛ week sɛɛ na aduru ne menses time nti da a ne menses no hyɛ aseɛ no na wɔne bɛɛma no daeɛ ɛna bɛɛma no nso hyɛ ne tiri mu sɛ wɔne virgin da yɛde yɛbɛhu mogya kakra nti ohuuiɛ no wɔn deɛ sɛ wɔyɛ ebi da nti wɔnim sɛ ne nsa aka ne wɔpɛ sɛ na dwɛ na wo baako so ɛho nti na meka sɛ ɔbaa no a wɔno wasoro no wɔbɛtumi abiiti bɛɛma no Na barima a ɔno no ara asɔre no deɛ, ɔbɛtumi akɔfa ɔbaa no aba abɛtire ne nna korɔkorɔ no ama ɔne no abɛyɛ dɛn? Abɛnya nteaseɛ no. Enti barima no nso ka hwɛ wieeɛ na ɔnyaa adwuma na ɔkɔeɛ Takoradi kɔyɛɛ adwuma. Asɛm a meka serious paa. Enti ɔkɔɔ hɔ no sɛ asɔ ne dɛ mu. Ɔnyaa ne yere no deɛ mmienu bi saa wɔnyɛ bi da saa no, ayɛ ne dɛ sɛ asikyire. Ɛna akoa yi kɔhyiaa gay bi na wɔne no kekaeɛ na gay no peneeɛ ɛna pa. Nti ɔbɛduru yɛ ɔhuu ne yere na ayɛ eh, sunsum bi abɛtɔ ne so a ɔsuro ɔbaa no sɛ wɔfa ɔbaa no akyi akɔyɛ biribi saa no na wɔfrɛ ɔbaa no bu nkotodwe wɔ n'anim sɛ ɔmfa nkyɛ no na ɔtuu kwan no de akɔ sini na ɛhyɛ ne so sɛ wanka nkyerɛ no a ɛwɔ na ɔbaa no sɛ ɔno nso koraa ɔhu no bi a na ne yam ahye no wɔn nso anka no koraa no ankyerɛ no ɔno nso ɔwo baako but na ɔpɛ no nti, na da no a ɔne no hyiaeɛ no koraa, ne menses na na wanya a na ɛne ho saa blood no.
Na sɛ ɔnyɛ virgin. O, obi a ɔwɔ baako ɛyɛ dɛn na wayɛ virgin? Nti, ɔ prophet, biribi sei ɛbɔ w'anim, na barima no pɛ sɛ ɔgyina so de gye awareɛ a, ne kwan so a. Me mmom deɛ, mempene m'anyina so mfa nya awareɛ no. Wɔatwa me ntoro. Ma menkyerɛ wo adeɛ bi, sɛ wɔtwa wo ntoro, nti na ɛsɛ woba bɛware a. Hwehwɛ bosebosem na ehu ɔbaa no ara na awaree no. Ɛyɛ dɛn ara a wɔne no nantee. Enti first no mpanyimfoɔ no aware a na wɔn kɔgye ma mma no deɛ nti a na ɛboa no no because ɛbɛyɛ investigation wɔ kyerɛ hu sɛ wɔ bɛɛ yi wɔte sɛn abusua ni mu sɛ nsɛn nti nka obi bɛtia wɔ nan sɛ ah gɛɛ no awo baako so wɔte aseɛ anaa maamefoɔ no akora bɛtumi aka kyerɛ sɛ yɛ ba no wawo baako. But wo antumi anyi w'ani mu tetetete mfikyire saa kɔsi da bi a wonyaa sika sɛ wokɔware ɛne adeɛ bi ti enti wogyina so agyaa sɛe sɛ wakɔyɛ wakɔyɛ bɔne ne bi bɛpa kyɛw ɔbaa no agye atom ne wɔ sɛ ɔno nso koraa yɛ obi enti fa kyɛ enti gye nti na abɛgyina so agyaa sɛ wɔ sɛ obiara de kyɛ ne ho. ɛyi no from the scratch relationship no mu no. Sɛdeɛ wosi ka sɛ wose bɛɛma na ne ware eh nti me na ma bɛ hu na mse me pɛ o eh na ma yɔ saa nneɛma wei nyina na watumi yɛ live saa fake life wei ne sɛ nka maa me ka me deɛ no sɛ me kɔ adwuma no sei na akɔ si a na nka wo mmɔ so nkyerɛ me da nti me me reserve every right sɛ me me me gyae o na abɔne ketewa bɛyɛ ne hɔ mu
Ba meme bɔne ɔbaa no ɔbaa no kɔye wɔ sɛ dɔ a na wɔdɔ wo sɛ wɔpɛ sɛ wɔware no nti ɛna wantumi anka nokorɛ no ankyerɛ wo sɛ wɔnyɛ virgin sɛ wate aseɛ enti moanya aware awie nti wɔno korɛ hyɛ ne so sɛ wɔnka nkyerɛ wo nso akɔdi bɔne a wo nso so akɔtwe mpene mu ɔde bɛka akyerɛ no ɛna wɔn nso so de wɔ so wagye wo deɛ no ato mu wate fakyɛ no wɔn nso de akyɛ wo enti sei na wɔn nso yɛɛ enti wɔn nso wɔn nso aka nti adɛn na wo deɛ wogyina so sɛ wogyae
Wei yɛ nsɛm ahodoɔ yɛ ana ɛkɔ so wɔ relationship mu eh, especially sɛ eh, partners no wɔn yɛ virgin baako yɛ virgin anaasɛ mmienu nyinaa yɛ virgin no yɛ ana wei no bi ɛyɛ eh, challenges yɛ eh, ɛtaa ɛba yie paa meme deɛ kame me wɔn adwene foforɔ nanso prophet ɛka ne deɛ sɛ bɔne biara yɛ bɔne ɛmfa ho sɛ wei dii kan yɛyɛ na wei na ɛyɛ yɛ nti wɔn de obeezi wɔ ɔdɔ a ɔbaa no ɛwɔ ma bɛrima no ɛɛ prɔfɛt mmerɛ no aso na mpɛ sɛ ɛɛ wotu fo kakra ɛɛ ma youth no especially sɛ ɛɛ deɛ nti a wɔkɔ relationship mu ana wɔnya virgin a ɛbɛboa wɔn ɛna wɔn so a wɔnyɛ virgin soso a wɔn akɔ relationship mu bi no. Wɔn nso rekɔ bi mu saa no a, anammɔn bɛn na wɔntu na ɛmmoa ma nneɛma nyinaa nkɔ so? Ne nyinaa ne sɛ, wiase mu ha no, obiara ne deɛ ɔpɛ. Yɛreka yi, yɛnka sɛ obi a ɔnyɛ virgin wasɔre nware. Obiara wɔ deɛ ɔpɛ. Obi nso so asɔre, virgin no koraa ɔmpɛ. Enti me deɛ, deɛ mɛtumi aka akyerɛ obi a ɔrekɔware ne sɛ, Awareɛ nyɛ ɛɛ special sɛ virgin no ara nko ara nti. Daabi. Na mmom mo mo mmienu na morekɔhyia no, baabi a mobɛtumi akɔ akɔduru wɔ awareɛ no mu na ɛwɔ sɛ wohwɛ. Awareɛ yɛ adeɛ a wonya de wo tiri kɔwura mu wie a, ɛmu nsɛm ɔɔden. Hwɛ ɛɛ mpenatwe a ɛwɔ hɔ a ɛho ne saa no. Ɛdɛ paa sen awareɛ ne bebrebe. Wei a meka yi bi a obi nte maseɛ. Wo kɔ fa mpene de hwɛ course a abɛyɛ. Wobɛfrɛ no dodoɔ sɛn? Bɛanya ware ɔbaa de no kɔ tena fie wie a hwɛ koraa the whole day. Wo firi fie kɔ duru adwuma mu a hwɛ koraa wayɛ busy nti wo mfrɛ wo yere no. But wo girl friend so anka abɛfrɛ no sɛ wɔnhyia wɔn nkɔ lunch. So ɔte aseɛ? Because that time na mo ware akɔ tena fie no suban bi aha ɔbaa no afei na waba ma wabɛhunu. Na taama ne mpena twi no mu deɛ ɔba a, ɔhu pɔlɛten baage sɛ da ha a, na wapagya. Ɔhu sɛ w'adeɛ wei da ha a, na wafa. Ba ɔnya bɛtena hɔ wie a, oh, mɛyɛ ne Saturday. Nti afei wobɛhu sɛ ɛgugu hɔ na deda da hɔ. Ɔbarima bi wɔ hɔ nso so a, saa nnoɔma no, ɔmpɛ. So ɔhu saa na ne ho keka no? Ɛno tumi gyina so ma ɔkɔka a, how bi a ɔbɛka no no, ɔka ne ne ka no adekyeɛ na sɛ toa so a, afei na abufuo reyɛ dɛn? Ɛrekɔpue mu. Nti ɛwɔ sɛ mo mmienu no, mohu obiara nan so. Sɛdeɛ wei teɛ, sɛdeɛ wei teɛ. Na obiara wɔ suban a ɔde firi n'abusua mu ba. Obiara ne nnipa a ɔtetee no. Enti ɔbaa no, ebia ne, ne, ne fie, ne tirimmuda a yɛde atete no a ɔde wɔ hɔnom no, ɛno ara na ɔde anyini na ɔde reba. Nti ɔbɛduruu hɔ a, ɛwɔ sɛ wo nso so hu sɛ saa adeɛ no na, saa na ɔteɛ. Nti ɛwɔ sɛ wo nso wohu kwan a wobɛfa so a. Obi wɔ hɔ koraa a ɔmpɛ fie aduane. Yɛmpie nkɔdidi ɛne wo ne mu. Nti ɔbaa a ɛwɔ sɛ wo bɛɛma no nso wo kyerɛ no ma no hu sɛ abɔntene aduane deɛ wo nso so koraa nso wo mpɛ. Time a na mo twe mpena nso na ane na ɛkorɔ. So wate aseɛ nti na ɛno bɛba bɛyɛ ne tirim sɛ eh, ne yɛkɔ ha ne yɛkɔ ha ne yɛkɔ ha ne kyerɛ ne sɛ saa tam deɛ na wonya mɛtena me nkyɛn. Baasɛ ɛsɛ ne deɛ yɛde tuusi de yɛ nkwan a yɛbɛtumi yɛ deɛ ma bi aka. Enti wo bɛɛma no na biribiara bɛba abɛgyina wo so. Ɛna awareɛ nso so kompiren bebree ne ɛkɔ abɔntene ne abusua mu no ɛnyɛ. Momfa nhyɛ mo ho. Papa yi still anya ba wɔ sɛ obiara wɔ program. So obiara de ne deɛ ayɛ dɛn ahyɛ ne ho. Ɛwɔ sɛ wode wo deɛ hyɛ wo ho na moatumi akɔ akɔduru akyire. Awareɛ yɛ abrabɔ. Awareɛ, yɛka awareɛ awareɛ no, ɛyɛ abrabɔ. Sɛ bɛɛma nwareeɛ a, ɛsono sɛdeɛ wɔsi ɛyusu ne sika fa. Ɛna sɛ wɔnya ware wie a, ɛwɔ sɛdeɛ wɔsi yusu ne sika fa. Ebia daataa no ɔne namfoɔ ka bom pie kɔtena baabi kɔgye wɔn ani a, no, seesei no, ɛnte saa biom. Ba ɔbɛɛma bi wɔ hɔ nso so a, waware awie koraa no, saa anigyeɛ no, ɛda so wɔ ne mu ara ne namfoɔ kɔhyia kɔbɔ deemu ne adeade no, ɛmmoa. Enti kakra a metumi aka ne sɛ awareɛ yɛ business bi a wode wo ho kɔhyɛ mu a, ɛwɔ sɛ woyɛ mu adwuma yie.
Prophet Philip Odisɛe Boateng of Christian Faith Power Ministry, kuro no ma Franco boɔ ho. Wɔdi kan ma direction ne sɛ wosi Gravinia Junction a, Gravinia Hotel Junction a, bɛyɛ structures four Ɛyɛ behind eh, hotel no a na ɔkɔ Prophet Philip Odusei Boateng n'asɔre no. Wɔse awareɛ ɛyɛ business a partners no a mokɔ mu nyinaa no monyini yie. Subscribe channel no ɛwɔ YouTube ha ɛyɛ Aseda Radio. Wɔ subscribe pɛ notification bell no wahete so. Ɛba no saa no a relationship matters ɛne ada programs no nyinaa no portfolio mu ne ada Aseda trend deɛ ɛka ho nyinaa no ɛba pɛ. Kɔ so wanya bi. Me din ane Ɔsɛmpakani Nana Sir Kwaku Samson. Yɛde mo besia na Nyankopɔn yɛ adom a da foforo no yɛasan aba mo akwan mu bio. Bye bye.